Oh, kan chung ta khar ni mai ka ti dil hi. Kan hang zop dal hi. Kan hang zai ta kau hi. Tha te trak kan zau. Tha khara kap ti dil se ti ka. Oh, tha liau i ra kap ti dil jung za se. Hi Vatum nu le pa an si. Hi tu pa hi No Chin Thang Van Hoi nau a si. Mai van si. Satu liam pa. Hi Na bin van sim na mah nih. Vatum si a nau si. Hi biak ku si hi.

Amah cu ram ra lai le mi lawng te kan si ko he a in lo kan no. Ka ka fa le he wa to in da si he wa chat ta na to kan ti la ikan wa te sa kan hong la he amah cu a rak um chen lo la he ma sin u le pa he kan na pa ha te ne kan na tong thiam lam da rak zak ve na ve ai de thiam tu he ve cang van din pat nu le pa dang an um la rat kun an kal le he an in thil pi ah an pi jang um hla van din pat nu le pa dang um hla in thil pi sa kau he

tu cu sizung nuam hlan tluk bak na sang na phong te te cu to pa an tlaih le se cu zong cu api de cha se kanu na ti sa na chu ka te khan sakon ne sala mun da ka patok to in he ti ban to pa bi ti na kam ka zuang ala to da te khan mun ta ka mi so

Menak pa ka fak mo ti le fak ti lo ka ti le ai madam tu ko sa ka Mah belte si thlanih dingin nai zakla lam ahcun tlin khawh si ko a si ta. Keimah zong ka hna ngam ve ko la. Ti si ahcun thawk ko na si kan ti dang zan kha a lang tuk cu. Anmah si boi te i kati kati a kati kati na ka hna ngam lai.

Ka hawi chung te thangtawi kha na sia har tuk le patok ka tar thon ro le video rak zaih ta la kan hmu awk da ti le te ka tu ka man na zaih le he amah zong rak chak nai ko tete amah cu saupi kan nunpi ko rih la he Amah te lawng cu dah nupa le le upate na tang ko rawh hi. Kan tha ten nan dak hmuh la le nanmah zong nan ngah ngam ve la.

Amah belte hi chun laklak Pathian nih sile hika inn ngai hi an dawr khan hna cu sile inn dang te an sak le mah cucu thiram an inn dawrtlai khatlung le hi an thilri te hna nan van hmuh ta lo belte hi kan sia zong har Dawr zong cu hnu le innka on i a chung ka hei ceih khawh si ko. mah cu Ah, kan vat on ko la. le kha Var zong cu na nu nih van ka nan piak ta la, an dawr tete hna na van bu ta la aw.

Dawi, Riangte, Thancung Lian, Thang Tawi hi kan dawr ci hi se ko hi plastic long te hi tuk tak tuk tak plastic long te se ko hi ee nan nih zong ah nan unau rual te nan van i kemh la na nu le pa hna hi zei kho hlei lo tein dahawt nan tuah hna hi hmailei zong ah van i zuam peng reu na nu le pa an dam chung an nun chung paohpaoh hi cu zei ti hai rawlṭam lo tein dahawt nan van tuah hna la cu ni zong Pathian nih a kan zaangfah ve la tiin ti ding rawl ei kho in Pathian nih a kan tuah la kan i lawm tuk hringhran ve Pathian cungah na nu na pa zong ṭha tein van zoh hna u an zawt an fa an si dan ai si zong an ei din a thong ah ai si zong ah dong cat lo tein nan unau rual te khan van i zuam u tiah bia kan cah hna a pa Obian Tangtori Rampe Kha

na dawt cu hangta ko na fa na zoh dingah ka van ti le a dawt te hna van hon dei a thil dik tete hna na van hmuh cio lai hi anmah nupa ka tete khan an cawlcang lengmang le an tuai kawlnak cungah Pathian nih tho in chuah hna le cite hin anang thil to khawh tikah hin kan ha ngam tuk sahlawh cingla rualchan vialte kan ca thawng zongah kan nganpi tuk le kan thilri te hna ka zoh tikah ka lung a tling tuk hmailei an tuai kawlnak chungah Pathian lam nih thluachuah lawnglawng pe hna seh. tekin chaklei ah pabik si vante si zong ah tekhan an inn zong ah cu kan van hmang le an thilti te hna zong cu kan van piah viar hna la la kutin da tein da an thuten tam cu he ka lung a tling tuk iti tin mun na kan nin chung hong thut to tin la mei he kan thlatal hmanh kan ruat lo. La Pathian a ṭhat tuk ning he tiin a ṭuan kawlnak cungah Pathian nih chuah pe ko hna seh ti kha an cungah ruahnak bia ka van chim. Ka mawh lo.

Khuaham tlung ah hin ka vai pek na lam ah khan ka tong tham ka be whether fak maw ti a fak ni ka thei lo ka ti na ma khan ti ti sin sin tha tuk na lam ko da ka khan ma bel te ke than no ten si thani ding in i chok la an tung kho ko ka ti na Atu an tar fahnak ka thei ma in. A thei lo. Thei lo. A fahmi a puan lo a kan cun keimah thil thei lo ka sin kan cun. Nang man kin ko tare ka tar kuang ma. Kuang la. Oi ka kan phak. Ka. Voi ni ka kan

Angpasei kan kan cu ten kha koi lian zong rel te zong thang toi zong kha ma kai pabik ina kan hong rel ta lai he na ba pabik in ti si cu a tuan bal te pathin ni ti si le ai khal le thazing na Thau ram ah zeihmanh te lai dak ma zing ah dawr na nan zat te lai fa le te nai a tut to nak ka van hu te kan awa ka tha nuan tuk sa ho chim la ro chan ka cha hanga

Rachel nu le pa Cinku te Sui Pipi Sui Pi te Australia um fa kan nau le Paul po po kha bicha ka man di hna Yang toy te nu farual zong Iti bam to kan khua nam la kan khan piak ka pa da ka nu rua lo se khan kan hom tikah nan lungthin hna nuam lo ngai nan um rua tu cu dam tein kan kir hna la tu hakha kan hong kha hi hi zong hi khampat lei in bang boi nau le an hong lai hi biak cui si hi hi nol chin thang si tu hi hakha cu nan kan fial mi le nan sadu tha bang in kan van ṭol ṭhu le video nan vun hmu te ko la. American lei ah thawng lio te unau rual zong si u, eh, palian zong si sa, adang khua nu khua pa u le eh, thawtawi te chung pachia te chung tlamtling tein eh, nan van kan chon hna la thawngpang kan thei kho peng hna la Atu cu kan tlinlei Hakha kan phak i video kan na zei khawh i kan hong luh si cang vantum pa len ah lawmhnak nan cungah tampi kan nei kan tlamtlin lonak le kan thilti tlamtling lomi vialte kha nanmah tu nih ruah cia

Te chel nu te chung nan si zong ah David nu te chung nan si zong Bawi Tin Thang te chung nan si zong a dang dang Bawi Lian nan si zong tukin na nu le na pa thil nan ban timi nun dam dir te le bai an cawlcangh khawh lio tu kan tuk video hna lang van zaih hna le ke la bang cun kai ku ria min ta sung cu le han chin su pa khai nan an tuan ter kam na ke tin hna le an nuam tuk ve amma zong te ban tuk thil nam bat tu mi hau pa mu kan bak an lom pi chiam hna he hai le la banga cun he kho mi di lak na na chon chiu ra le te hen ho chu lan ria han chon

a dang ca tlung in han um rol kan mah rual cu tu he an khual tlo lawng te tu atu liau te hin khi ni kan se ni nak lawng kan tlum lo lam nak lawng kan tlum lo tu tluk cun an kan je dai tan ken an kan jom he